די לייוו קוועשטענס וואס קומט אריין וואס מענטשן פרעגן און ס'איז א נוגע פאר זייער לעבן האב איך די בעסטע ליב צו אדרעסן און וועגן דעם אדרעס איך דא היינט איינער וואס שיקט אריין עטליכע קוועשטענס אנגעפאנגען מיט א אגמא אקאונט וואס אונז האבן מיר אפאר מאל גערעדט א אגמא אקאונט איז א אקאונט וואס די מאכסט אויף די קינדס נאמען די ביסט נאר די קאסטאדיען די ביסט אחראי אויף די אקאונט פרעגט די איד צו א אגמא אקאונט טייפ קען זיין א פראבלעם ווען ער שיקט זיין קינד צו ישיבה צו ענראלן אין קאלעדזש פראגרעמס און די ענטפער איז ווי ווייט איך ווייס, איך גיי נישט קיין ליגעל אדווייס, באט ס'דארף נישט צו זיין קיין פראבלעם, קענסט נוצן די געלט פאר עניטינג פאר די קינד אינקלודינג די ישיבה, אבער די קאלעדזש פראגרעם אדער די אלע זאכן זיי זעען נישט אז ס'איז אויף די קינד'ס נאמען און ס'נישט דא עפעס אזא וואס די דארפסט אזויווי אינקלודן, אזוי פארשטיי איך, אבער איך קען דיר נישט ענטפערן הונדערט פראצענט, אויב די ווילסט אויף די גראדע וועג דארפסטו עס אליין גיין אויסטשעקן, אבער די נעקסטע קוועשן האב איך די בעסטע ליב. וויי שוד איי אינוועסט אין אפשענס עט עני טיים? נאר פינף אדער צען פראצענט פון אינוועסטערס אין די אפשענס מארקעט אר פראפיטעבל, די רעסט אר לוזינג מאני. סאו פרעגסטו פארוואס דו זאלסט אינוועסטן אין די אפשענס מארקעט ווען פינף צו צען פראצענט פון אינוועסטערס זענען פראפיטעבל און אלע אנדערע פארלירן געלט. און ס'איז א מורא'דיגע טעות וואס מענטשן האבן. איך עגרי מיט דיך אז רוב מענטשן וואס אינוועסטן אין די פיינענשעל מארקעטס פארלירן געלט, באט איין זאך וואס דו כאפסט נישט איז אז רוב מענטשן וואס אינוועסטן אין ריעל עסטעיט פארלירן געלט, און רוב מענטשן וואס עפענען ביזנעסעס פארלירן געלט. סאו מענטשן מיינען אז נאר אין די אפשענס מארקעט אדער אין די סטאק מארקעט פארלירן רוב מענטשן געלט. די סיבה פארוואס ווייל דארט איז באמת דא מער מענטשן וואס פארלירן און די סיבה פאר דעם איז ווייל ס'איז סאך גרינגער, די בעריער טו ענטרי איז סאך קלענער. וואס דארף א מענטש טון ווען ער וויל אריינגיין אין די אפשענס מארקעט? וואס דארף א מענטש טון ווען ער וויל אריינגיין אין די סטאק מארקעט? גארנישט! ער דארף עפענען א אקאונט. ער לייגט אריין געלט, און ער פאנגט אן צו קליקן, ער פאנגט אן צו ווערן עקסייטעד, wow קוקס בדרך הטבע גייט עס גיין און ער גייט מאכן געלט, און צום סוף פארלירט ער געלט ווייל ער האט נישט קיין אהנונג וואס ער טוט, וועגן דעם איז דארטן דא מער מענטשן וואס פארלירן געלט, נישט וועגן א גרעסערע פערסענט פון מענטשן, אבער די זעלבע זאך אין ריעל עסטעיט, ריעל עסטעיט איז אבער אביסל שווערער אריינצוגיין, דארפסט טרעפן א פראפערטי, דארפסט נעמען א לויער, דארפסט האבן א קלאוזינג, דארפסט אויפקומען על פי רוב מיט מער געלט, קענסט נישט אריינגיין מיט קליין געלט, דארפסטו האבן גרעסערע געלטער, און און ווען דו ביסט שוין ענדליך אריין, ארויסצוגיין איז די זעלבע זאך, ס'איז דא מארגעדזש בראוקערס אינוואלווד, טייטל קאמפאניס אינוואלווד, די טעקס אוטאריטיס זענען אינוואלווד, האסט אזוי די בענקס זענען אינוואלווד, האסט אזויפיל זאכן דארטן וואס ס'דארף וואס דו דארפסט דורכגיין, קענסט נישט קליק קליק קליק, ווען דו ביסט אין די פיינענשעל מארקעטס היינט אין היינטיגע צייטן איז אזוי גרינג אריינצוגיין און ארויסצוגיין, אלל יו ניד איז א קאמפיוטער מיט אפאר קליקס און דו ביסט אריינגעגאנגען און דו קענסט מאכן געלט אדער פארלירן געלט, וועגן דעם איז דאס סאך סאך מער ריסקי ווי אנדערע זאכן, אבער אויסער די ריסק זאג איך דיר אז ניינטי פייוו פערסענט מענטשן וואס מאכן אויף ביזנעסעס דערלייגן זייער געלט און זיי זענען נישט מצליח, די שאלה דארף נישט זיין פארוואס זאל איך אינוועסטן ווען פינף אדער צען פראצענט מענטשן זענען מצליח און די אנדערע נישט, די שאלה דארף דאך זיין וואס טוען די פינף אדער צען פראצענט מענטשן וואס זענען מצליח און וואס קען איך דופליקעיטן, וואס קען איך נאכמאכן פון זיי, און ווען דו וועסט דאס קוקן וועסטו האבן סאך א גרעסערע טשענס פאר הצלחה סיי אין ביזנעס און סיי אין ריעל עסטעיט און סיי אין אפשענס און סיי אין עני זאך וואס דו טוסט בעזר השם ווייל טאמער גייסטו נאר קוקן אוי רוב מענטשן זענען זענען לוזערס קעי סאו גייסטו אויך זיין א לוזער ווייל די אסאסיעטסט דיך מיט לוזער און ביי די וועי די ווילסט לוזן וועיט די זעלבע זאך זאג נישט אוי וויאזוי קען איך פארלירן וועיט רוב מענטשן פארלירן נישט קיין וועיט קוק וואס די מענטשן וואס פארלירן יא וועיט וואס זיי טוען וועסט מצליח זיין מיט לערנען, גיי רעדט צו תלמידי חכמים וואס לערנען אַכצן שעה א טאג און פרעג זיי וואס זיי טוען, טריי זיי נאכצומאכן, די זעלבע זאך, אין די אפשענס מארקעט איז דא א פארמעלע פאר סוקסעס, און איך קען דיר איין זאך זאגן, אויב דו גייסט נישט, אויב דו גייסט אריין אין אפשענס אן דעם וואס דו ווייסט וואס דו טוסט, מאוסט פראבעבלי, איך וואלט געזאגט אפילו הונדערט פראצענט, באט קען זיין אמאל איז דא א עקסעפשאן, באט מאוסט פראבעבלי גייסטו דיך דערזען אן דיין געלט אין זייער א קורצע צייט, אזוי ווי איז דא אויף רוב מענטשן. און די מענטשן וואס זענען יא מצליח לערנען זיך עס, זיי ווייסן וואס זיי טוען, און זיי טרייען צו פאלאוען א פראווען סיסטעם, און זיי האבן א סאונד, זיי האבן א רול בעיסד סיסטעם, זיי ווייסן וואס זיי דארפן טון אויב דאס געשענט, וואס זיי דארפן טון אויב דאס געשענט, וכו' וכו', און דעמאלטס האסטו א טשענס בעזר השם צו מצליח זיין מיט די ערשטע זאך וואס דו דארפסט טון פאר דעם איז אבער דיסציפלין, און דאס איז עקזעקטלי וואס איך האלט אין איין אריין בחנ'ען סיי דא אויף די ליין וואס איך רעד פון דעם, און סיי מיט די אלע מענטשן וואס פאלאוען מיין אפשנס קאוטשינג פראגראם, דאס איז זייער א שטארקע זאך וואס איך רעד, רולס בעיסד, זאלסט וויסן וואס דו טוסט, זאלסט וויסן ווען דו גייסט אריין, זאלסט וויסן ווען דו גייסט ארויס און זאלסט נישט פאלאוען דיינע עמאושענס. ס'קען אויסזען זייער שרעקעדיג, אוי די מארקעט האט געטראסקעט, אקעי וואס איז געשען? און ביי די וועי אלע מענטשן וואס אינוועסטן אין עס ענד פי פֿינף הונדערט פארוואס איז דארטן דא א גרעסערע טשענס צו מצליח זיין? ווייל דארטן דארפסטו נישט מאכן קיין דעסיזשענס, ממילא האסטו ווייניגער אימאושענס אינוואלווד, ממילא האסטו ווייניגער מאל וואס דו קענסט טון ראונג זאכן, מאכסט צו די אויגן און דו וואקסט אוועק. אויב דו קענסט נעמען די זעלבע אפראוטש אין דיינע אינוועסטמענטס, אין ריעל עסטעיט, אין אפשענס, אין עניטינג וואס דו אינוועסט, דו ווייסט עקזעקטלי פארוואס דו גייסט אריין, דו ווייסט עקזעקטלי וואס עס דארף געשען זאלסטו ארויסגיין, דו ווייסט עקזעקטלי וואס דו דארפסט טון אין יעדע סיטואשען וואס ס'קומט אן, מיטן אייבערשטנ'ס הילף האסטו א שטארקע מקום פאר הצלחה, סאו דאס איז וואס דו דארפסט זיך ארייננעמען אין קאפ פאר אלעס אין דיין לעבן. אקעי, און די נעקסטע קוועשאן וואס דו פרעגסט איז, האסט געעפנט א IRA און דו האסט אינוועסטעד אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, איז איט א גוד איידיע טו פוט סאם פאנדס אינטו די נעסדעק עז איט גראוס פעסטער? סאו, נאכאמאל, פאר איך גיי אריין אין דעם דארף איך מאכן נאכאמאל א דיסקלעימער, איך גיב נישט קיין פיינענשאל עדווייס. כ'טאר נישט געבן קיין פיינענשעל עדווייס דא, כ'קען נאר געבן עדיוקעישאן און ענטערטעינמענט מיט איידיעס וואס איך קען דיר אויסלערנען. צו ס'מאכט סענס אריינצולייגן א חלק אין די נעסדעק, איי וואד דא איט, וויי נאט? נעסדעק איז די הונדערט גרעסטע קאמפעניס על פי רוב טעקנאלעדזשי קאמפעניס, איז וואס וואס קען נאך גיין ראנג? ס'קען סאך שנעלער וואקסן, אבער ווען ס'גייט אראפ קען עס אויך שנעלער פארלירן. עס ענד פי פייוו הונדערט קען זיין מער סטעיבל, סאו עס ענד פי פייוו הונדערט איז מער סטעיבל, נעסדעק האט מער אפערטוניטי, איך לייג לאמיר זאגן טווענטי טערטי פערסענט פון די פארטפאליאו אין די נעסדעק, און און א גרעסערע חלק אין די עס ענד פי פייוו הונדערט, ס'איז א שיינע בעלענס, פארוואס נישט? איין זאך וואס דו קענסט אבער טון איז, יעדע יאר אדער יעדע שטיקל צייט קוק איבער דיין פארטפאליאו, אויב ס'איז איין זאך געוואקסן מער ווי די אנדערע, קענסטו ריבעלענסן דיין פארטפאליאו, סאו למשל האט יעצט געוואלט זיין טערטי פערסענט אין די נעסדעק, און יעצט איז נעסדעק אזוי שיין געוואקסן אז דו ביסט פופציג פראצענט פון דיין פארטפאליאו אין נעסדעק, אבער דו ווילסט נישט זיין מער ווי טערטי פערסענט, סאו נעמסטו ארויס די די צוואנציג די צוואנציג פראצענט מער, און דו לייגסט דאס אויך אריין אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אדער אויב דו זעסט איין זאך איז געפאלן מער ווי די אנדערע, קענסטו אזוי ווי ריבעלענסן, קענסט אייביג קוקן אויף דיין פארטפאליאו, ביי די וועי ס'איז דא מאדעלס וואס דו קענסט עס טון דורך אינפיידעליטי, בעדערמענט, וואס ס'געשענט אליין, אבער אז דו ווילסט זיין מער הענדס אן און דו ווילסט דיך אליין שפילען מיט דעם קענסטו עס טון אויף די וועג, קענסט ריבעלענסען כסדר דיין פארטפאליאו, און ווען דו זעסט אז ס'איז דא א אומבעלענס קענסטו דזשאסט ארויסנעמען פון דא און לייגען אין דא אזוי ביסטו ווייטער אין די בעלענס וואס דו האסט געוואלט ווי למשל זיבעציג דרייסיג, זיבעציג פראצענט עס ענד פי, דרייסיג פראצענט אין די נעסדעק, אזוי קענסטו כסדר האלטן א אויג אויף דיין פארטפאליאו צו מאכן זיכער ביסט אין די ריכטיגע באלאנס און ס'מוז נישט זיין נאר נעסדעק, קענסט לייגן עס ענד פי, קענסט לייגן נעסדעק, קענסט לייגן אין די ראסל, קענסט לייגן אין די דאו, אין דיפרענט אינדעקסעס, אבער דאס איז שוין פאר איינער וואס וויל גיין אביסל מער עדווענסד, איינער וואס וויל גיין טו די סימפל בעסיקס ווענילא, בלייב מיט די עס ענד פי און א גוטן טאג און די דארפסט דיך נישט זארגן. ביז דא האב איך אדרעסט די שאלות פון איין שואל, און ביי די וועי אז דו ווילסט מען זאל אדרעסן דיינע שאלות שיק אריין א טעקסט צו עיט פאר פייוו פייוו סעווען טו וואן טו וואן טו. נאך א איד פרעגט אזא שאלה, איך וויל וויסן וועגן די קורס, אקעי איך פארשטיי אז דו מיינסט די אפשענס אינקאם קורס וואס מען לערנט דארטן אויס מענטשן וויאזוי צו דזשענערעיטן א אינקאם אויף א סיסטעמעטיק וועג כמעט פעסיוו פעסיוו האבן מיר געשמועסט קען זיין אז דו מאכסט דיך אינגאנצן צו די אויגן און ס'פארט. אדער קען זיין פעסיוו אז לייגסט אריין צען פופצן מינוט א טאג אדער א שעה א וואך וואטעווער. ס'איז אויך פעסיוו טו א סערטען דעגרי. אין אנדערע ווערטער, נישט די צייט וואס דו לייגסט אריין מאכט דיין געלט, נאר דאס די רעזאלטס. אז דו טוסט די ריכטיגע זאך און ס'איז געשען די ריכטיגע ריזאלטס וועסטו בעזר השם מאכן געלט, דאס מיינט פעסיוו ווען ס'קומט צו די אפשענס אינקאם וואס איך טיעטש, ווען איינער לייגט אריין די עס ענד פי פֿינף הונדערט און מאכט זיך צו די אויגן און ער קוקט עס נישט ווייטער אן, דעמאלטס איז עס הונדערט פראצענט פעסיוו, אבער ס'איז נישט געמאכט פאר אינקאם, ס'איז מוט מער פאר די לאנג טערם, סאו פרעגט דער איד אזוי, ער וויל וויסן וועגן די אפשענס אינקאם קורס, וויפיל געלט דארף איך האבן, אין די סטאק מארקעט כדי צו דזשענערעיטן א אינקאם, למשל כ'האב אריינגעלייגט פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער דרײַ יאר צוריק אין א מענעדזשד בראוקערידזש אקאונט און ס'איז יעצט פֿינף און דרײַסיק טויזנט דאלער, סאו פרעגט ער מיך צו ביי די קורס גייסטו מיך טיטשן וויאזוי צו מאכן א אינקאם פון דעם, און איינמאל איך קאמפליט די קורס וויפיל צייט גיי איך דארף אריינלייגן אין מיין טאג, סאו כ'וועל דיר ענטפערן א ראשון ראשון. קודם איינס לאמיר רעדן ווען איינער לייגט אריין פֿינף און צוואַנציק טויזנט דאלער אין א פלאץ און דרײַ יאר שפעטער איז עס פֿינף און דרײַסיק טויזנט דאלער, וואסערע ריטערן האט ער געמאכט אויף די געלט? סאו איך רעכן עס אויס אויף א פיינענשעל קאלקולעטער אז איינער פאנגט אן פֿינף און צוואַנציק ער האט פֿינף און דרײַסיק דריי יאר און די קאלקולעטער זאל מיך זאגן וויפיל ריטערן ער האט געמאכט אויף די געלט איז עס א עוורעדזש פון צווישן עלף און צוועלף פראצענט זייער א שיינע ריטערן און און און פארשטייט זיך די לעצטע דריי יאר איז די מארקעט ארויף געגאנגען, וואס ס'גייט זיין די נעקסטע דריי יאר ווייסט מען אונז נישט, באט לאמיר האפן ס'וועט ווייטער גיין גוט. פרעגסטו צו דו קענסט פון דעם מאכן א אינקאם דורך די אפשענס מארקעט, לאמיר דיר זאגן זייער קלאר וויאזוי איך אפראוטש עס און די פלאץ וואס איך לערן אויס פאר סטודענטס און פאר קאוטשינג סטודענטס, קאוטשינג קלייענטס וואס זיי קומען צו מיך צו דזשענערעיטן פעסיוו אינקאם דורך די אפשענס ביזנעס. איך אפראוטש עס אז דו זאלסט האבן א פאוקוס צו מאכן צוויי ביז דריי פראצענט א חודש ווייל ביאינג פראטעקטעד. מינינג אז דו זאלסט האבן א סיסטעם אין פלעיס וואס דו קענסט דזשענערעיטן מאנט אין און מאנט אוט אינקאם. אויב דו דארפסט נישט די אינקאם לאז עס אין דיין אקאונט צו קאמפאונדן אז זאלסט צוביסלעך אויפבויען דיין פארטפאליאו, פארגרעסער, אבער אויב דו דארפסט יא די אינקאם קענסטו ארויסנעמען די געלט פאר א אינקאם, טאמער דו דארפסט א חלק פון עס פאר אינקאם קענסטו א חלק ארויסנעמען, לאמיר רעדן פון נומבערס, א מענטש האט פֿינף און דרײַסיק טויזנט דאלער, צוויי פראצענט פון פֿינף און דרײַסיק טויזנט דאלער איז וויפיל? זיבן ביז פֿערצן הונדערט דאלער א חודש, אקעי יעצט דו קוקסט דאס אויף א יאר מיינט עס. צווישן אכט א האלב און זיבעצן טויזנט דאלער א יאר בערך קע, ס'איז ביוטיפול שיין אויב דו פאלאוסט די רולס און דו ביסט נישט קיין אויבער חכם, סאו דאס איז די נקודה ווייל ס'איז דא אונז זעמיר כעניי נהורא געבענטשט מיט א עם נבון וחכם און יעדער איינער טרעפט איידיעס, יעדער איינער טרעפט איידיעס צו אוטסמארטן, איך פארשטיי בעסער וואס צו טון, און ס'קען זיין אז דו קענסט באמת אויפקומען מיט גוטע איידיעס וואס דו קענסט אויך אליין בויען דיין אפשענס ביזנעס אויף א אנדערע וועג ווי אזוי איך טיטש עס, און דו קענסט אפילו מער מצליח זיין. כ'וואלט אבער זיי רעקאמענדעד אז עניבאדי וואס גייט דורך מיין טרעינינג, ביז דו ביסט נישט הונדערט פראצענט אויסגעקאכט און דו ווייסט וואס דו טוסט און דו דו פילסט אז דו האסט עכט א א שטארקע גריפ אויף עס, זאלסטו נישט טרייען צו אוטסמארטן די סיסטעם, טריי צו פאלאוען און גיי אויף א וועג וואס דו ווייסט אז דו טוסט בעזר השם וואס איז די ריכטיגע אויסגעטרעטענע וועג און פון דארטן און ווייטער אז דו טרעפסט איידיעס קענסטו טרייען מיט קליין געלט צו עקספלארן און אז דו זעסט אז דו האסט געטראפן עפעס קענסטו דעמאלטס אריינגיין מער באט אין דזשענערל דאס איז די גאול, די גאול זאל זיין טו טו פאר פערסענט א חודש ווייל ביאינג פראטעקטעד, דאס דארף זיין די גאול און די גאול פון ביאינג פראטעקטעד דארף זיין פארדעם און אין די קורס גייען מיר אונז אריבער דיפרענט זאכן וואס צו טון, איינס פון די זאכן וועלכע מינע סטאקס ווערסטו אינוואלווד? וועלכע מינע קאמפעניס? נאך איינס איז וואס טוסטו אין קעיס פון א בלעק סוואן איווענט? בלעק סוואן איווענט מיינט אז די מארקעט טראסקעט צוואַנציק דרייסיג פראצענט אזוי ווי ס'איז געשעהן ביי קאוויד, אזוי ווי ס'איז געשעהן ביי עפריל צוויי טויזנט פֿינף און פֿינף מיט טראמפ טעריפס וואס ווערט אנגערופן די ליבערעישן דעי, סאו קאלד ליבערעישן דעי, סאו אין אזא טאג האט די מארקעט די פאר טעג דארטן האט די מארקעט געטראסקעט זייער שטארק, טו טאוזענט עיט פיינענשעל קרייסעס, סאו וויאזוי הענדלסטו אזא זאך? נאר דו קענסט האבן די קאמבינעישאן פון די צוויי זאכן, גוטע קאמפאניס, גוטע סטרעטעדזשיס, און לעבן דעם האבן א בלעק סוואן פראטעקשאן, אקעי, ס'ווערט אנגערופן בלעק סוואן, כ'האב נישט קיין אהנונג פארוואס, בלעק סוואן מיינט א שווארצע קאטשקע, אפשר איינער קען מיך שיקן א טעקסט פארוואס ס'הייסט א שווארצע קאטשקע פראטעקשאן, אקעי, אז דו טוסט די זאכן, מיט'ן אייבערשטנ'ס הילף, פאלאוסט אינסטראקשענס יו שוד בי גוד. יעצט וויפיל צייט די דארפסט אריין לייגן אין דעם, איך זאג אייביג פאר סטודענטס פיפטין טו טווענטי מינוטס א דעי, איינמאל דו קענסט עס שוין גוט. דאס מיינט נישט אז דו מוזט יעדן טאג אריין לייגן, קענסט אויך סקיפן טעג, קען זיין אמאל אפאר טעג וואס דו זאלסט נישט זיין אינוואלווד, טאמער דו גייסט עס אויף די וועג וואס אונז רעדן מיר, באט איידיעלי איך רעקאמענד נעם פֿופֿצן צוואַנציק מינוט א טאג, קוק דורך דיינע פאזישאנס, קוק דורך וואס דו האסט צו טון, אנפאנג וועט דיך עס דויערן לענגער ביז דו געוואוינסט דיך צו, ביז דו ווייסט וואס צו טון, און נאכדעם דארף עס נישט נעמען מער ווי דעם. איי האופ איי ענסווערד יור קוועסטשן. נעקסט קוועסטשן, א איד פרעגט אזוי, איך האב א SMP אקאונט וויט נאו אינטערנעט עקסעס, ענד איי דאנט סי די וואלעטיליטי אוו מיי אקאונט, דו יו טינק דעטס גוד? סאו דו האסט א עס ענד פי אקאונט, פארשטיי איך אז דו מיינסט צו זאגן אז דו האסט א אקאונט וואס דו אינוועסט דורך יענע אקאונט אין די עס ענד פי פֿינף הונדערט, אבער דו זעסט נישט יעדן טאג וואס ס'טוט זיך וועגן דו האסט לימיטעד אינטערנעט עקסעס, אדער נאו אינטערנעט עקסעס, דו יו טינק איטס גוד? איי טינק איטס פערפעקט, איך מיין ס'איז בעסער ווי יא צו זען. וואס קען געשען אויב דו לייגסט, ס'ווענדט זיך פארשטייט זיך וואס דיין גאול איז, אויב דיין גאול איז אוועקצולייגן פאר די לאנג טערם, פאר חתונה מאכן, פאר ריטייערמענט, פאר וואטעווער ס'איז, דאס איז דיין גאול, דעמאלטס וואס גייט דיך אן וואס די וואלעטיליטי איז? דו לייגסט אריין יעדע חודש אזויפיל און אזויפיל געלט, האסט צוגעמאכט די אויגן און דו גייסט ווייטער, גוט מארגן איך וועל דיך טרעפן אין צען יאר ארום, צוואנציג יאר ארום, וואטעווער. פארקערט, ווען א מענטש האט יא אינטערנעט עקסעס און ער האלט אין איין קוקן דארט, קען זיין אז זיינע עמאושענס וועט ווערן געטריגערט אויב ער זעט א געוויסע ס'גייט ארויף אזוי שטארק, wow, ער האט פאומאו, איי מיס אוט סאו מאטש, אדער ער וועט זען, ס'גייט אראפ אזוי שטארק, וואס וועט זיין, איך מיין אז איך פארליר מיין געלט, און פאנגט אן צו פאטשקענען מיט עמאושענס, מיט אפיניאנס, מיט זאכן, דעמאלטס קען עס זיין א פראבלעם, אבער אויב דו לייגסט עס פאר לאנג טערם און דו קוקסט נישט, קען עס אפילו זיין סאך בעסער צו האבן שמירת עיניים און נישט קוקן אויף די אינטערנעט וואו דו דארפסט נישט, און איינס פון די זאכן וואס דו דארפסט נישט קוקן אין אינטערנעט איז די וואלעטיליטי פון די עס ענד פי פֿינף הונדערט, איי דאנט סי עני בענעפיט וואס עס גייט דיך ברענגען. די נעקסטע קוועשאן פרעגסטו וואס איז די חילוק פון א אגמא אקאונט און א קוסטאדיעל אקאונט, ס'איז די זעלבע זאך, א אגמא אקאונט איז א קוסטאדיעל אקאונט, דאס מיינט אין אנדערע ווערטער א קוסטאדיעל אקאונט איז א אקאונט וואס דו האסט פאר די בענעפיט פון א צווייטן, אין לשון גמרא מיינט עס אפיטרופוס, סאו דו ביסט אפיטרופוס פאר וועם? פאר דיין קינד, עפנסט אויף א קוסטאדיען אקאונט, א אגמא אקאונט, פאר די בענעפיט פון דיין קינד. אקעי, לאמיר ענדיגן דא היינט, און איך דערמאן דיך אויב דו האסט עני קוועשאנס וואס דו ווילסט מען זאל דא אדרעסן, שיק א טעקסט צו עיט פאר פייוו, פייוו סעווען טו, וואן טו, וואן טו.